די וואך האבן מיר א גרויסע יארצייט, קומענדיגע וואך שבת האבן מיר די יארצייט פון מהרש די צענטע יארצייט, צען יאר אריבער, און מען שפירט ווי מהרש איז יעצט דא, לעבט צו לעבט, מען שפירט נישט עפעס אז שוין צען יאר אוועק, ער איז דא. ווען מען קומט ביי א יארצייט פון א צדיק, מען הייבט אן צו דערציילן, איך דערמאן זיך צוריק די די די איך בין געפארן צו קברי צדיקים מתפלל זיין ס'איז געווען דעמאלטס זייער שווער די מצב דאנערשטאג נאכט ממש צוריק די הסתלקות פון מהר א ש אויפן וועג צוריק איז מיר אריינגעקומען די די בשורה איך בין אהיים געגאנגען און. צופרי האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון רבי יצחק זאל זיין געזונט און שטארק. זאגט ער מיר די ווערטער, יואל, אונז האמיר געהאט מרש. וואס האט אונז געוויזן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אזוי ווי די מעשה פון די הייליגן קדושת לוי, דענק איך, ווי צו האט מען גערופן, האט מען געפרעגט צו איך פלאן צו קומען צו די לוויה, זאגט ער מיר יואל, אונז האבן געהאט מרש, האט אונז, וואס האט מען באקומען ביי מרש, האט אונז געוויזן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אזוי ווי די מעשה פון די הייליגע קדושת לוי, און ער פארציילט מיר עס אויפן טעלעפאן. די הייליגע קדושת לוי איז געווען א אינגערמאן, זיך נשכר געווארן צו חסידות, זיין שווער איז געווען א גרויסע פון די למדנים, ס'איז נישט געווען צו גיין א נייע זאך, וואס עפעס וואס עפעס צדיקים, ער איז געפארן צום הייליגן מגיד, ער קומט אהיים פרעגט אים די שווער וואס האסטו געלערנט ביים צדיק? האט זיך ער געלערנט ביים צדיק אז ס'דא א גאט, אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט. זאגט ער אים, איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט. דו לערנסט, דו דאווענסט, ביסט א מסמר, דו דארפסט פארן צו א רב וואס וועט דיך אויסלערנען אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט? איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט, זיי מסביר. בין געפארן צום רבי'ן, איך האב געלערנט דארט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט. נישט פארשטאנען. ווער ווייסט נישט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט אריינגערופן די עפעס א ארעם איידל ער האט געקומען ארבעטן פאר אפאר דאלער אויפרייניגן, ס'דא א באשעפער? אוודאי איז דא א באשעפער. האט די הייליגע קדושת לוי געזאגט זי זאגט עס און איך בין געפארן צו מיין רעב און מיך אויסגעלערנט לעבן מיט דעם, שפירן. האט ער מיר אויפן טעלעפאן דאס האט ער עס באקומען ביי מהרש י. יעצט אזא כ'דענק דעם איך געדענק דעם טעלעפאן קאל ווייל ווייל ס'איז אזא וויאזוי הייסט עס וואס זיי רופן די טערעפי טראמא ס'הייסט דאך טראמא ווייסט דיין מ'קאלט דיך זאגן דיין רבי איז אוועק סאו מ'געדענקט יעדע מ'געדענקט יעדע מינוט פונעם טאג וואס מ'האט געטון דעמאלטס וואס מ'האט געטראכט ווי מ'איז געגאנגען סתם אזוי געדענקט מען נישט. ס'קומט צו רעדן פון מאראש איז דא א פרישע דור, פרישע ששש, א פרישע דור וואקסט אונטער דא, מ'וויל הערן, מ'וויל הערן, וואס איז געווען די זאך פון מאראש, אונז חזר'ן דעם הייליגן רבינ'ס עצות, דעם הייליגן רבינ'ס לימודים, די ריינע אמונה, וועסטו פרעגן נו וואס הייסט אין יעדע פלאץ רעדט מען אמונה, נו נו, זענט איר מיר נישט ברוגז?

א גאנץ לעבן געשריבן בריוון און געגעבן דרשות און גערעדט מיט מענטשן פון זיך מחזק זיין און א מענטש זאל נישט אוועק לויפן, לויף נישט אוועק פונעם אייבערשטן, זיי נישט ברוגז, זיי נישט ברוגז אויפן אייבערשטן, ווייל יעדער מענטש גייט דאך אריבער שוועריקייטן, דא זעמער.

חס ושלום האבן א טענה אין הארץ, אין הארץ, א פינטעלע אין הארץ, יוי, פארוואס טוט עס דער אייבערשטער פאר מיר? חס וחלילה! דאס האט מוהראש גע'חדר'ט מיט אונז, דעם הייליגן רבינ'ס עצות, אמונה, אמונה ברירה מזוככת, גלייב אז אלעס איז נאר לטובה, און אלעס איז גוט, און דער אייבערשטער מאכט נאר גוט, און לויף נישט אוועק, לויף נישט אוועק, ווייל. דער רבי האט פארציילט א מורא'דיגע מעשה מוצאי שבת, שלומי, מוצאי שבת פארציילט מען מעשות, קענסט די מעשה וואס דער רבי דערציילט שלומי? קענסט די מעשה מיט דעם גוי וואס האט זיך פארשטעלט ווי א איד? און א גוי האט זיך ער געקענט דייטש, אידיש קומט דאך פון, מ'קען די זעלבע שפראך, ער האט זיך פארשטעלט ווי א איד, און ארום געגאנגען מיט די אידן, ער האט געזען א איד סארט א פעלעדיגע זייט, פעלעדיגע פאלק אידן, מען גייט אין א שול, מען גייט אזוי ארום, און מענטשן לייגן אריין געלט, מען גייט אויף די הייזער, זאגט אים אנטשולדיגט איך האב נישט גארנישט, איך האב נאר א צענער, מיין מאן איז נישט אין די, מיין מאן באפרייט א פרוי, פרויען האבן אזא אזא תמימות אין צדקה, מיין מאן איז נישט אינדערהיים, איך האב א צוואנציגער, שכוח דיין מאן איז נישט אינדערהיים, מיין מאן וואלט דיר געגעבן א קוואדער, גייסט נאך געלט, מורא'דיג. די פרוי טראכט מסתם די מאן געט א פרימע דאלער, כ'קען נאך געבן א צוואנציגער, אט דאס האב איך, א צענער, א צוואנציגער, א שקויעך. אה, אזא מין פאלק, אזא טייערע פאלק, אידישע קינדער, דו גייסט ארום אין א שול, קיינער קען דיך נישט, איך בין א חתן און איך קום דאך פון ארץ ישראל, נישט געבן, וואס, קענסט מיך נישט, אזוי איז עס, א הייליגע פאלק, אידישע קינדער זענען זייער הייליג. האט ער זיך פארשטעלט און ער איז מיטגעגאנגען מיט די אידן און געזיצן דארט אויף די בענק, די פריזיטעס מיט די טעלערס ווי די בעטלער זיצן, האט ער געהערט אז ס'קומט באלד פסח און פסח איז אזאנס און אזעלכס ביי אידן, ער שטעלט זיך ביים טיר. פסח ביינאכט ביי מערבית, און דער ראש הקהל וואקט ארויס, די חשוב'ע מענטשן, און מען לאדענט איין אנגעהויבען ביי לייט פון פסח סדר, וואס מען עסט ביי א סדר, מורא'דיג! שוין האט ער זיך געשטעלט אהין, און דער ראש הקהל האט אים אהיים גערופן, און איינער גערופן דעם, איינער גערופן דעם, האט אים גערופן. מ'האט אים פארגעסן אנצוזאגן אז פאר דעם עסט מען מרור, און פאר דעם עסט מען, און פאר דעם טרינקט מען איין כרפס אין זאלץ וואסער, און ער איז געווארן זייער זייער אפסעט, ס'איז אזא וועג וויאזוי מ'נארט אריין, מ'זאגט מ'זאגט אז מ'געט און ס'איז מורא'דיג, און נאכדעם הייבט מען אן צו, און מ'געט נישט גלייך, בקיצור ער איז געזיצן דארט און מ'האט אים געגעבן כרפס מיט זאלץ וואסער, און מ'האט געזאגט און געזאגט מ'דארף זאגן די הגדה, און ביז ס'קומט שוין צו המוציא מצה. איך וויס וואס דאס איז, האט עס קיינמאל נישט געזען, מצה, מרור! האט זיך צוהיסט און איז ארויסגעלאפן. און איז צוריק געגאנגען שלאפן דארט אין העקדיש דארט ווי ער האט געווארט זיינע חברים זאלן און ער איז געווען זיכער מ'האט מיך אויסגעפאפט מ'האט מיך אויסגעפאפט. ביינאכט קומען די אנדערע אידן אהיים אזא פיינעם סדר און מ'טרעפט אים אזוי ברוגז. פרעגט מען אים, וואס ביסטו אזוי ברוגז? מען האט מיך אויסגעפאפט, די אידן האבן מיך אויסגעפאפט, מען האט מיר געזאגט אז מען גייט געבן צו עסן, מען האט מיר געגעבן עפעס א ווייסע הארטע זאך, א מרור, זאגט מען אים, יוי די, יוי די זאלסט זיין געזונט און שטארק, וואס די מעשה מיט דיר ווען דו ווארטסט נאך א האלבע מינוט, כורח שלחן עורך, צו קומט אריין אזא פיינע סעודה, די רבי פארציילט די מעשה.

האסט דיך נאך אביסל דערהאלטן וועסטו זען וואס פאר שיינע זאכן ס'וועט זיין, דאס איז געווען מיין רש י א גאנץ לעבן, מחזק געווען, מחזק געווען, מחזק געווען, ווער ס'ווייסט מיין רש י'ס לעבן, ער האט דאך אליינס געווען אזא לעבן, אזא לעבן, אוה. די נוסח המצבה, נו. געליטן יסורים קשים ומרירים א גאנץ לעבן געליטן מיט די מאמע מען ווערט נאר מחזק זיין נאר געשמייכלט נאר פרייליך געמאכט אונז אויסגעלערנט אריינכאפן גוטע זאכן אריינכאפן גוטע זאכן ווילאנג מיר קומען צום מהראש בין איך געוואר געווארן אז מען גייט אוועקגיין פון די וועלט שטעל דיך פאר כ'בין שוין געווען אין כולל כ'האב שוין גע'פסק'נט שאלות דאס איז געווען פארהוילן פון מיר יום המוסר. איך האב מיין לעבן שוין כ'קען כ'ווייס נישט מי דער מי תכלית עלמא דאורתא מ'לעבט אפ אפאר יאר מ'גייט צוריק מ'כאפט אריין א תפילין מ'כאפט אריין א ציצית מ'כאפט אריין א ציצית. זיך פרייען מיט די ציצית דארף מען אינגערמאן די וואך זאג איך וואס טוסטו נישט פארן פון א ציצית וואס שטערט דיך זאגט ער מיר ס'איז נישט להכעיס זאגט ער מיר ס'איז נישט להכעיס ס'איז א אויסגעלאשענקייט פארוואס יא זאג איך פארוואס יא טו דיך אן די ציצית אונטער די העמד זיי ווייטער אזוי ווי די ביסט אבער גיי מיט די הייליגע ציצית די הייליגע חכמים זאגן א זהר בציצית זוכה ורואה פני השכינה ווער זוכה זיין וועט זען דעם אייבערשטן. ציצית איד, ר' אשר האט אונז אויסגעלערנט אז אריינכאפן אפאר גוטע זאכן דאס איז די עיקר, דאס איז די עיקר, אריינכאפן א תפילין, אריינכאפן א שחרית, אריינכאפן א מנחה, אריינכאפן א פרק משניות, אריינכאפן א קישענע מזוזה, אריינכאפן א דיבור צום אייבערשטן, א דיבור צום אייבערשטן, א מענטש שפירט זיך ער איז אליין, א מענטש שפירט זיך פארלוירן. בונו של עולם העלף מיך, רבונו של עולם העלף מיך, אזא אזא עצה פון וואס די הייליגע רבי האט אונז געגעבן, פששש אזא עצה, איך האב היינט געהאט אביסל שיחות חברים דא נאכמיטאג, איך זאג פאר א פיינער מאן, איך ווייס נישט ווי א מענטש קען לעבן אן אים רעדן איין טאג, איך קען נישט, איך בין א פארלוירענער, האט ער מיר אויך געענטפערט אז ער אויך נישט, ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט ווי אזוי מענטשן, וויאזוי לעבן אנדערע מענטשן, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט. די מתנה איך בין מיך מחיה דא איך קען דא אביסל שפאצירן ארויף און אראפ דעם גאס שבת קודש בפרט ס'איז נישטא קיין קארס די האשקע נאר געמאכט געווארן פאר אונז ס'ווייל נישטא קיין איין קאר פארט מ'קען אביסל שפאצירן רעדן צום אייבערשטן וויאזוי קען א מענטש לעבן איין טאג אנעם רבינ'ס עצות אן די חיזוק וואס די רבי זאגט דיר גיי שמועס מיטן אייבערשטן זאג פארן אייבערשטן דו שפירסט דיך אזוי אליינס דו שפירסט דיך אזוי ווייט. דו שפירסט דיך אזוי פוליש, דו שפירסט דיך אזוי וואס, ווען וועט ער שוין גיין, ווען וועט ער שוין גיין עבודת השם, און אויך אין אלע זאכן וואס מען דארף, א מענטש דארף פרנסה, צו וועם זאל איך גיין, איך האב נישט קיין פרנסה, איך בין, איך בין דער פארשעמטער אין די משפחה, יעדער אין מיין משפחה האט שוין א הויז, אבער נישט סתם א באנגעלאו, א הויז, א הויז, נישט א, דא קענסטו נאך קויפן, א הויז אין ברוקלין, אזוי מיליאנען דאלערס. עיקר זע איך בין א אויסגעשפילטער און מ'פרוביר צו שאפן געלט דא דארט און מ'דרייט א רעדל גיין א זייט זאג רבונו של עולם העלף מיך רבונו של עולם געב מיר פרנסה רבונו של עולם געב מיר א קאר יעדע זאך בעט דעם אייבערשטן יעדע זאך בעט דעם כ'האב געהערט א מעשה ותפילה פון עזרא דא ממש אראפגעפאלן. איך בין נישט ביי מיר. ער האט געדארפט א שבת גוי דא. איז נישטא קיין שבת גוי דא. מ'דארף עפעס זעהן צוצושטעלן ווייל ער האט זיך אוועקגעמופט. ס'איז א סכנה אז מ'קען דיך נישט רופן אז ס'מאכט זיך עפעס. האט זיך אוועקגעשטעלט בעטן דעם אייבערשטן פרייטאג צונאכטס הייליגער באשעפער איך דארף א שבת גוי. הייליגער באשעפער א גוי קלאפט אריין. א גוי קלאפט אריין. פארציילט ער. האט עפעס א דעליווערי א מעדעצין בכלל נישט פאר זיין אדרעס. א צווייטע אדרעס, טרעף אפשר טוסטו מיר א טובה צינדסט מיר עפעס אן, זאגט ער יא איך בין א שבת גוי, איך בין איך קום פון איך בין אין קרית יואל בין איך יארן א שבת גוי, קוק עס איז א מעשה וואס א מענטש שטעלט זיך אוועק ער דאווענט צום אייבערשטן ער בעט דעם אייבערשטן, ער בעט דעם אייבערשטן, וועסט מיר פרעגן ווייל איך ביי מיר געשעט נישט די מעשות, ווייל דו בעטסט נישט דעם אייבערשטן, דו בעטסט נישט דעם אייבערשטן. אז ער האט געהערט א דרשה פון רעדן צום אייבערשטן, סאו מן הסתם האסטו שוין געבעטן, צו קענען די שטן האסטו בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער מיט א אמת, די מין זאך אז מען קען רעדן צום אייבערשטן, מען קען אריינכאפן אפאר דיבורים צום אייבערשטן, מוהראש פלעגט אונז חזר'ן מוצאי שבת דארף מען זיך לערנען אביסל תנא דבי אליהו, לפי שכל המרבה שיחות ותפילות. הן הן המלוון את האדם לבית עולמו, וואס באגלייט א מענטש בדיבורים צום אייבערשטן, די רעדן צום אייבערשטן.